The last time me kekaa anaase eh, the causes of liver problem me ba bɛ bobɔ eh, sign and symptoms of liver problem but sisi a no wo obi a because eh, message na ɛbaa na ano ɔhye bebree wɔ a ɔmo suffer from liver issue anaase liver problem nti wo liver problem ampakyɛw ti asɛ na mbɛka ne yie paa ne tie na fam na ɛtumi adɛn aboa wo first ɛyɛ late eating mpakyɛw mene di anadwo wo liver issue a mene di anadwo Afei nso ɛnam a wɔbɛwe no, ɛnam no ɛyɛ fish, ɛno no in moderation. Sɛ wunya liver problem deɛ a, mpakyɛw kɔ so ara we wo nam, ɛno koraa in moderation, mepakyɛw waa. But woanya liver problem a, mepakyɛw tie no yie, ɛnam a wobɛtumi awe ɛyɛ fish, meat biara wontumi nwe meat, ɛyɛ fish, ɛno koraa no in moderation. Afei nso stop late eating, me didi anadwo. Afei nso so mepakyɛ wo a wonom nsa a na wagyae alcohol nso so nyɛ dɛn ɛnyɛ ma wo ɛna oily food aduane a oil bebree wɔ mu no ɛnyɛ ɛma wo liver no woyɛ obi a wotaa di oil food a wode burden ɛto wo liver so nti wokɔnya liver problem a mepakyɛ wo a anaasɛ issue a wɔde ase wobɛgya aduane a oil ɛyɛ dɛn ɛwɔ mu bebree no wobɛgya ɛno so di na ɛno nso atumi ayɛ dɛn aboa wo. Afei nso over eating Nkodi aduane no ma ne nhyɛw yɛ fo bebree. Overeating ɛno nso ɛnyɛ wonya w'aduane a kakra bi na wadi na ɛno nso atumi ayɛ den aboa body no. Ɛna me kodi highly processed foods especially western diet no mpakyɛw ɔno nso ɛnyɛ ɛma liver no. Mmɔden ara sɛ wobɛgyae ɛɛ sugar di. Sugar ɛna sugar product adeɛ biara sugar ɛwɔ mu biara no bɔ mmɔden ara sɛ wobɛtwe ho afiri ho. Soft drink twe ho firi ho. Ne nyinaa nyɛ dɛ ɛnyɛ ɛma wo esiam aduane mepakyɛw twe wo firi ho ne nyinaa ɛnyɛ ɛma wo afei nso bɔ mmɔden ara sɛ wobɛdi salt in moderation ɛno nso bɛtumi ayɛ dɛn aboa wo afei nso mepakyɛw abɔ mmɔden ara sɛ wobɛgyae nsanom alcohol so wonom nsa na wagyae ɛna adeɛ bi a containi caffeine mfa bi nyɛ dɛn ɛnka wa no so fa supplement wei ɛka wo wonya liver issue anaasɛ especially hepatitis a bɔ mmɔden ara sɛ wobɛfa this supplement no na ɛno nso atumi aboa wo. Yɛfrɛ no milk thistle. Milk thistle ɛyɛ very good paa. Wokɔ organic shop a wobɛnya biara den atɔ. Ɛna afei nso yɛwɔ licorice ɛyɛ very good paa. Ɛna omega 3 omega 3 wonya a ɛno nso atumi yɛ den ɛboa wo. Afei yɛma no die side anaasɛ aduane ne side no a wobɛtumi ayɛ den adi na aboa wo liver. Pacho wabɔ mmɔden ara se wobɛpɛ oatmeal, oatmeal no it contain a lot of fibre, wonya liver issue a anaase problem a aduane a ɛsɛ wo taa di paa yɛ aduane a contain fibre, nti high fibre food no ɛna ɛsɛ wo consume no more sɛnea ɛbɛtumi ayɛ dɛn aboa wo nipadua no, nti na ɛnsɛ sɛ wokɔdi eh esiam aduane anaase bread wokɔdidi saa nnuane no because ɛno no there's no fibre in it a ɛno no wodi a ɛmmoa wo liver no, ntumi nkɔdi saa nnuane no, nti oatmeal Ɛ contain fibre a ɛyɛ ma nipadua no no ɛna afei soso no brown rice ɛsoso ɛyɛ good ɛna whole wheat ɛno so tumi yɛ dɛn ɛboa wo liver no beans ɛno soso ɛyɛ ɛde ma wo afei so drink a lot of water wotaa nom nsuo bebree ɛno so bɛtumi aboa wo first thing in the morning wo sɔre a wobɛtumi apɛ chamomile tea chamomile tea na wanom anaasɛ green tea ɛno soso ɛboa contain antioxidant Ɛ ɛyɛ nneɛma bebree ɛsan fighting against cancer ɛyɛ nneɛma bebree mempɛ sɛ mɛbobɔ so nti wonya green tea so a na ɛno so na woanom na aboa abɔ liver no kamakama ɛna afei so seed no wobɛtumi apɛ flax seed sunflower seed sesame seed flax seed sunflower seed and sesame seed sesame seed na wode afra woka ne mmiɛnsa bom a na wode afra na afei wafa ɛyi two tablespoon morning and evening Two table spoon morning and evening ɛno tumi boa wo liver no because sɛnea medi kan kae no ɛyɛ it contain a lot of fibre ɛboa wo no ɛsan reduce wo cholesterol ɛma wo BP no anaase wo sugar no koraa dɛn ne nyinaa ɛba fam kamakama afei so bɔ mmɔden ara sɛ wobɛtumi ayɛ fasting woyɛ obi a woyɛ fasting let me tell you one, one secret thing about fasting fasting wɔn yare biara you can knock it by fasting yare bebree wɔ hɔ a woyɛ fasting a wo knock it down Ɛyɛ very good cancer woyɛ fasting a na ɔke no down koraa na cancer no ntimi nyɛ dɛ ntimi ngrow so ginger ma ginger garlic exercise pakyɛw ma no nyɛ part of you garlic ginger yɛ exercise tomanto ne nyinaa timi boa ɛɛ wo liver no afei so walnut so so ɛyɛ very good for the liver walnut walnut it also good for the brain. Ɛba no cognitive function so a, walnut yɛ very good paa. Ɛboa ma w'adwene mu da, ɔwɔ thinking a, you think fast, biribiara sisi n'akwan so. Nti walnut so no, ɛyɛ ɛboa, ɛboa, ɛboa yie. Ɛboa wo cognitive function no, ɛsan boa wo liver no so so, ɛma liver no yɛ okay. Bɔ mmɔden ara sɛ wobɛpɛ turmeric powder na ɛno nso wode agu w'aduane mu na wadi, anaasɛ warm water anɔpa one table spoon na woanom. Mekeka nneɛma baako mmienu wei ama wo a ɛno nso nya bi a ɛno nso atumi boa wo nipadua no paa yie na ɛsan boa wo liver no. Ebi yɛ squash, cucumber, carrot, garlic, tomanto, onion, ne nyinaa tumi boa wo liver no, broccoli, potato, melon, apple. orange na banana ne nyinaa tumi yɛ dɛn boa wo liver no. Wobɛtumi atry this vegetable juice na ɛno nso so woatumi anom na aboa wo liver no. Radish, carrot, beetroot, parsley, cucumber, dandelion na celery. Wonya bɛyɛ mmiɛnsa a nnan bi a wobɛtumi de afra na woablende. na wanom ne juice no, ɛno nso atumi aboa wo. Wobɛtumi anom anɔpa ne anwummerɛ, anytime biara wobɛtumi ayɛ dɛn? Anom. Afei mema wo vegetable salad wei, na ɛno nso woataa adi paa, woadi no more, mpakyɛw aa, bɔ mmɔden ara sɛ wobɛdi no more. Mpakyɛw, this vegetable salad wei, ɛmma wura mfi, bɔ mmɔden ara sɛ wobɛyɛ no da biara na woadi, na ɛno nso atumi aboa wo, mpakyɛw aa, tie no yie, cucumber, lettuce, spinach, tomatoes, carrot, Na ɔde pɛ ayɛ dɛn aka ho? Afei wapɛ two tablespoon of olive oil, two tablespoon of olive oil na ɔde aka ho. Wotwitwa wie a, na ɔde aka ho. Bɔ mmɔden ara sɛ wode apple cider vinegar bɛhoro ho anaasɛ wobɛyi so eh, salt na ɔde ahoro ho kama kama kama.